Пурӑннисем ҫак вырӑнта ҫуранман пулсан та вӗсен ачалӑхӗ кунта иртнӗ, пурнӑҫӗнчи ӗҫӗ-хӗлӗ район пурнӑҫӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ. Куславкка районӗн литература картинче чӑваш писателӗсем кӗнекене кӗмен вун виҫӗ ҫыравҫӑ ятне, Куславкка районӗн энциклопедин пухча кӗмен ултӑ ҫыравҫӑ ятне вулама пулать. Кунсӑр пуҫне Сахал информациллӗ виҫӗ сӑвӑҫ ячӗ пур. Вӗсен ячӗсене литература картине кӗртни питӗ паха тесе шутлатӑп. Ҫирӗммӗш ӗмӗрӗн пуҫламӑшӗнче чӑваш прозипе поэзийӗнче палӑрнӑ куславкка ҫыравҫисем вӗсем Григорий Тимофеевпа Гаврил Кореньков. Григорий Тимофеевич Тимофеев тӗрлемес, тӗрлемес ялӗнче ҫуралнӑ. Чӗмпӗр чӑваш шкулӗнчен вӗренсе тухсан чиркӳри священникра, унтан шкулта вырӑс тата чӑваш чӗлхипе литератури учителӗнче ӗҫленӗ. Тӗрлемес шкулӗнче Григорий Тимофеева халалланӑ пысӑк стенд упранать. Гаврил Алексеевич Кореньков кивӗ тӗрлемесре ҫуралнӑскер Григорий Тимофеев пекех Чӗмпӗр чӑваш шкулӗнче ӑс пухнӑ. Унтан ӗмӗр тӑршшӗпех тӑван ялӗнче учительте ӗҫленӗ. Эх, мӑнтарӑн пурнӑҫӑм, усӑ курман сывлӑшӑм, шухӑшласа пӑх-ха эс, чей ҫырли пек мар эс. Чӑт, тӳс мӗскӗнчи ҫырли ҫырлаллӑ пул, ҫын валли. Эс те чунӑм тӗреклен, усӑ кӳме ан ӳркен. Чӑн та, хӑй хыҫҫӑн ырӑ ӗҫ хӑварнӑ Гаврил Кореньков. Шкул ачисем валли математикӑпа, вырӑс чӗлхипе вӗренӳ кӗнекисем кӑларнӑ, санитарипе гигиена правилисене ҫырнӑ. Ҫак слайдра Гаврил Кореньков ҫуралнӑ ҫурта куратпӑр. Ун ҫинче асӑну хӑмине икӗ пин те тӑваттӑмӗш ҫулта уҫнӑ. Тӗрлемеш шкулӗн музейӗнче тата акт залӗнче Гаврил Кореньков чӑвашла куҫарнӑ Крылов юптарӑвӗсене шкул ачисем ҫулсерен вулаҫҫӗ. Осипов Петр Николаевич Кутемер ялӗнче ҫуралнӑ. Вӑл тӗрлӗ енлӗ аталаннӑ ҫыравҫӑ шутланать. Литературӑри пултарулӑх ҫулӗ Хусантан тытӑнать. Хусанти университетӑн медицина факультетӗнче вӗренекенскер пинте тӑхӑр ҫурвун саккӑрмӗш ҫулта хӑй ирӗкӗпе хӗрлӗ ҫар хӗсметне каять. Кунта вӑл «Чухӑнсен сасси» хаҫат редакцийӗнче ӗҫлет. Ҫулталӑкранах ӑна Чӑваш театрне куҫараҫҫӗ. Хӑй ӗмӗрӗнче Петр Николаевич ҫирӗм ытла пьеса ҫырнӑ. Эпир ак курӑр карачра, шкулӑн карти витӗр тухатпӑр, ӑшӑк ҫырма урлӑ каҫатпӑр, ухсай пӳрчӗ тӗлне пулатпӑр. Шуратнӑ кирпӗч ҫурт умра. Уҫас ҫукалӑка никам, Вӑтӑрнӑ тӑпсине такам ҫурт тӑррине сӳсе пӑрахнӑ ҫын аллиех ҫакна хӑтланнӑ. Сӑмах кунта Ухсайсен Карачри пӳрчӗ пирки пырать. Пӳртпе юнашарах ҫеремлӗ лакӑм, мунча ларнӑ типтерлӗ вырӑн, кунта Кӗлпук мучи ҫуралнӑ, тутимӗр ҫырӑнма пуҫланӑ. Мунча алкумӗнче ларать вӑл, тӗнче ҫывӑрать тетӗн, сас ҫук. Ҫӗр чавалан хура курак пек ик еннелле перет шур хут. Ак урати урлӑ каҫмасӑр сӑнать ав хӗрӗ ашшӗне. Сӑмах хушса чӗнме хӑймасӑр тимлет хур тӗкӗ куҫнине. Ашшӗне сӑнакан хӗрача вӑл Ольга. Ольга Яковлевна Карачьял поселенийӗн кантор ҫуртӗнче ухсайсен музей пӳлӗмне йӗркеленӗ. Унта ухсайсен пӳрчӗн ҫурт макечӗ упранать. Мухинсен ҫемйинче тӑватӑ ача ҫитӗннӗ. Кӗҫӗнни Мария, ӑна килте Маня тесе чӗннӗ. Мухинсен килӗнче фортепиано пулнӑ. Ӑна Маньӑн аппӑшӗн упӑшки ачасене парнеленӗ. Малтан фортепиано калаканӗ Мария пиччӗшӗ Григорий пулнӑ. Ун еккипе Мария та музыка инструменчӗ умне ларнӑ. Пурнӑҫ йывӑр пулнӑ пулин те амӑшӗ ҫине тӑнипе Мария Ухсай педагогика техникумӗнчен вӗренсе тухать, Карач шкулӗнче ӗҫлеме пуҫлать. Пин те тӑхӑр ҫӗр вӑтӑр пӗрремӗш ҫулта Мария Дмитриевнӑна ялти колхоз председательне суйланӑ. Ун чухне вӑл ҫирӗм виҫӗ ҫулта пулнӑ. Хӑй йӗркипе Мария Дмитриевна Шупашкарти педагогика институтне пӗтерет, Ульяновскри педагогика техникумӗнче ӗҫлеме пуҫлать. Техникумра Ухсай Яковӗпе паллашать, вӗсем ҫемье чӑмӑртанӑ. Вӑхӑт иртнӗҫемӗн Мария Ухсайта упӑшки пекех чӑваш литературинче тивӗҫлӗ ҫыравҫӑ пулса тӑнӑ. Ҫулла Ухсайсен ҫемйи Карач ялне канма ҫӳренӗ. Шупашкартан вӗсем Куславккана метеор кемипе ҫитнӗ. Ҫуран шурӑ чул ҫуртпа ут, ҫулпа утнӑ. Ухсай Яккӑвӗ малта умлӑ-хыҫлӑ чӑматан ҫакса пынӑ. Мария хӗр ачисене ҫавӑтса утнӑ. Пӳрт тӑррине витме хӗҫтимӗр тиесе килсен Мария Ухсайпа инкек пулать. Вӑл тимӗр купи айне лекнӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн ҫемье йывӑр инкек тӳссе ирттерет. Тӑван ялне Упӑшкипе хӗрӗсем урӑх таврӑнмаҫҫӗ. Куснар ялӗнче Трубина Мархви пурӑннӑ йывӑҫ пӳрт упранса юлнӑ. Марфа Дмитриевна шкултан инҫе пурӑнман. Ун пӳлӗмӗнчи япаласем ҫыравҫӑ вырнаҫтарса хунӑ пекех упранаҫҫӗ. Шурӑ, сӗлкӗ чӳрече карри халь сирӗнес пек, Марфа Дмитриевна чӳречерен пӑхас пек курӑнать. Ун патӗнче вӗреннӗ ачасем каласа панӑ тӑрӑх, вӑл ҫӳҫне яланах хыҫала пуҫ турипе типтерлесе ҫӳренӗ, куҫлӑхпа пулнӑ, вӗренекенсенчен ҫирӗп ыйтнӑ иккен. Хурамал ялӗнчи ҫемье тытса пурӑнакан Максим Тимескен ячӗ наци литературинче паллӑ ят пулса юлман. Апла пулин те чӑваш халӑх поэчӗ Петӗр Ялгирӑна ҫирӗммӗш ӗмӗрӗн вӑтӑрмӗш ҫулӗсенче ӑнӑҫлӑ пичетленнӗ ҫӗр вӑтӑр ҫичӗ ҫамрӑк ҫыравҫӑ шутне кӗртнӗ. Максим Тимескен малтанхи сӑввисем, тутар пролетари писателӗсен ассоциацийӗ кӑларакан «Шак», «Лед» тронулсан альманахсенче пичетленнӗ. Сӑвви самайне вӑл «Вайтар» тесе алӑ пуснӑ. Пирӗн ентеш Николай Шелепипе туслӑ пулнӑ. Хусанти педагогика техникумӗнче вӗреннӗ чухне Александр Коканпа Петӗр Хусан кайран сӑвӑ теорине вӗреннӗ. Ывӑлӗ каласа панӑ тӑрӑх, ҫулла Тимеске патне яла Василий Давыдов анатри, Василий Краснов асли, Григорий Краснов кӗҫӗнни Ухсай Яковӗ килсе ҫӳренӗ. Вӗсем Тимескесен пӳртӗнче пуҫтарӑнса ларнӑ. Ҫырнӑ, ывӑнсан Энӗш хӗрринче уҫӑлса ҫӳренӗ. Тимеске ывӑлӗ салтака кайсан ашшӗн сӑввисем упранакан чӑмантан шел пулин те килтен ҫухалнӑ. Ку слайдра Макар хури ҫинчен Тепӗр слайдра Иван вашки ҫинчен информаципе паллашма пултаратӑр. Эпӗ вара Иртыш, Иртышев Иван Николаевич ҫинчен каласа парас тетӗп. Иван Николаевич хӑй тӗллӗн вӗреннӗ сӑвӑҫ Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Анна Ахматова Сергей Есенин сӑввисене чӑвашла куҫарнӑ. Хӑй пурӑннӑ вӑхӑтра вӑл виҫӗ кӗнеке кӑларма ӗлкӗрнӗ, чун хӗлхемӗ тата куҫарусем. Ку кӗнеки икӗ кӗнекепе тухнӑ. Хӑй малтан пин те тӑхӑрҫӗр алли иккӗмӗш, пин те тӑхӑрҫӗр алли пиллӗкмӗш ҫулсенче Чӑваш кӗнеке издательствинче корректор та, унтан Куславкка район хаҫатӗнче куҫаруҫӑра ӗҫленӗ. Зайцев Николай Гаврилович литературӑра Эснер псевдонимпа паллӑ. Вӑл Елчӗкри вӑтам шкултан вӗренсе тухсан Шупашкарти художествӑпа графика факультетне вӗренме кӗнӗ. Пӗр вӑхӑт Куславккари виҫҫӗмӗш шкулта тӑван ен культури вӗрентнӗ, унтан администрацире вӑй хунӑ. Вӑл Куславкка хула гербӗн авторӗ, Куславккари ӗҫпе-ҫар мухтавӗн аллейин проектне тӑваканӗ. Халӗ те сӑвӑсем ҫырать, кӗнекесем кӑларать, шкул ачисемпе тӗл пулать. Никифор Федорович Мренков Вренка пин тӑхӑҫӗ пӗрремӗш ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн тӑххӑрмӗшӗнче Куславкка районӗнчи Пилешкасси ялӗнче ҫуралнӑ. Хушамачӗ пирки писатель хӑй ҫапла калани пур. Эпӗ Федоров хушаматпа ҫуралнӑ. Пирӗн ялсенчи кирек хӑш ял ача та пин те тӑхӑрҫӗр вун ҫиччӗмӗш ҫулхи революциччен ашшӗ ятӗнчен хушамат тунӑ. Манӑн атте Федор, Ҫавӑнпа эпӗ, Федоров, пинте тӑхӑр ҫӗр ҫирӗммӗш ҫулта Хӗрлӗ Ҫарта хӗсметре тӑнӑ чухне Мӑраньков хушамат илтӗм. Ҫапла вара Никифор Мранька салтакран Мӑраньков хушаматпа таврӑннӑ. Хушамат улӑштарнин сӑлтавӗ ансат. Ытти салтак ҫумне тӗрлӗ ят ҫыпҫӑнатчӗ те эпӗ те улӑштартӑм, тенӗ. Ялти чиркӳ прихут шкулӗнчен вӗренсе тухсан пин-тӑхӑрҫӗр вун виҫҫӗмӗш ҫулта Куславккари икӗ класлӑ шкула ҫӳреме пуҫланӑ. Ҫичӗ ҫухрӑмри шкула ҫӳреме ҫӑмӑл пулман. Хӗллехи пӗр сивӗ кун Никифор шӑн чире каять, вара унӑн шкула пӑрахма тивет. Килте ашшӗ те чирлӗ выртнӑ. Вуникӗ ҫулхи ывӑл ача амӑшне ҫемьене тӑрантарма пулӑшас тесе тара кӗрӗшсе ӗҫлеме тытӑннӑ. Атӑл пристанӗнче чайнӑйра булка пӗҫернӗ, пулӑ сутнӑ, юханшыв тӑрӑх сулӑ юхтарнӑ, вӑрман та каснӑ, баржа ҫинче грузчикра та тертленнӗ. Каярахпа ҫак вӑхӑта вӑл бурлаксем кӗнекере ҫырса кӑтартнӑ. Пин те тӑхӑр ҫырвунсаккӑрмӗш ҫулта Никифоров Ранька хӑй ирӗкӗпе Хӗрлӗ Ҫара ҫырӑннӑ. Ӑна хӗвелтухӑҫ фронтне ӑсатнӑ. Кунта вӑл Колчака хирӗҫ ҫапӑҫнӑ, алӑран аманнӑ. Самар хулинче виҫӗ уйӑх сипленнӗ хыҫҫӑн сывлӑхне ҫирӗплетме тӑван йӗлне таврӑннӑ. Сывалнӑ хыҫҫӑн каллех ӑна ҫар хӗсметне чӗнсе илнӗ. Унта вӑл пинте тӑхӑрҫӑ ҫирӗм иккӗмӗш ҫулхи рӑштавччен пулнӑ. Пинте тӑхӑрҫӑ ҫирӗм пиллӗкмӗш ҫул Дамранькана ял канаш председательне суйланӑ. Вӑл Чӑваш СССР халӑх комиссариатӗнче тӑрӑшнӑ, тӗп ҫӗр комиссийӗн председателӗнче вӑй хунӑ. Никифор Мранькана чӑваш литературин Никифор Мранька чӑваш литературине драматург пулса пырса кӗнӗ. Кӗнеки тухичченех ҫулталӑк маларах чӑваш театрӗ унӑн Элнет пьесине сцена ҫинче лартнӑ. Пьесӑра чӑваш ачи ҫармӑссемпе пӗрле Мари енчи Элнет шывӗ тӑрӑх сулӑ юхтарни ҫинчен каланӑ. Никифор Федорович пьесӑсемпе питӗ тухӑҫлӑ ӗҫлесе кайнӑ. Чӑваш театрӗн репертуарӗнче унӑн пьесисемпе лартнӑ спектакльсем йышланса пынӑ. Вӗсен шутӗнче «Аван пурӑнатпӑр», «Капкӑн хутаҫи», «Атӑл ҫинчи Шупашкар» тата ытти пьеса. Пин те тӑхӑр вӑтӑрмӗш ҫулта пирӗн республикӑра чӑваш кино вӑй илме пуҫланӑ. Мранькана пултаруллӑ литератор тесе Мускаври кинематограф институчӗн сценаристсен курсне вӗренме янӑ. Унтан таврӑнсан Никифор Федорович Иоаким Степанович Максимов-Кошкинскийпе Асто ятлӑ илемлӗ фильм ӳкернӗ. Пин тӑхӑҫӑр вӑтӑр виҫҫӗмӗш ҫулта Мраньккана Союзкинохроникӑра чӑваш студийӗн директорне лартнӑ. Ҫак ӗҫре вӑл пинтетӑхӑҫӑр вӑтӑрсаккӑрмӗш ҫулччен вӑй хунӑ. Пинтетӑхӑҫӑр хӗрӗх иккӗмӗш ҫулхи пуш уйӑхӗнче Мраньккана Хӗрлӗ Ҫара илнӗ. Анчах фронта ӑсатман, тылра хӑварнӑ. Граждан вӑрҫинче аманнине те, хӗрӗхрен иртнине те шута илнӗ пулас. Бранька Канашри ҫар чаҫӗнче пулас салтаксене вӑрҫа кайма хатӗрленӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче Никифор Федорович Куславкка районӗн Ленин ялавӗ хаҫат редакторӗнче ӗҫленӗ. КПСС Куславкка райкомӗн пропагандӑпа агитаци пайӗн, Унтан райҫтӑвкомӑн культурӑпа ҫутӗҫ пайӗн заведующийӗнче тӑрӑшнӑ. Пинте тӑхӑрҫӗр аллӑмӗш ҫулта районти партконференцире парти райкомне хытӑ критикленӗшӗн ӑна арестленӗ. Вӑл пилӗк ҫул ирӗкрен хӑтарнӑ вырӑнта пулнӑ. Пинте тӑхӑрҫӗр аллӑмӗш улттӑмӗш ҫулта тӑван ялне таврӑннӑ. Ӑна хӑйӗн тумтирӗсене миххе чиксе парса янӑ. Киле таврӑнсан Миххе салтса уҫать, ҫиелте ун ҫинчен элеклесе ҫырнӑ хут выртать. Ҫак хутра ҫырнӑ факт йӑнӑш пулнине ӗнентерсе вӑл прокуратурӑна хут ҫырать. Ҫакӑн хыҫҫӑн Мӑраньккан таса ятне тавӑрнӑ. Ӗмӗр сакки сарлака хайлавпа Никифор Мранька чӑваш литературине кӗрсе юлчӗ. Ҫак пилӗк кӗнекерен тӑракан виҫӗ томлӑ роман-рейссем Елчӗкпе Тӗмшер ял таврашӗнче пулса иртеҫҫӗ. Шӑпах ирӗкрен хӑтарнӑ вӑхӑтра Мранькка ӗмӗр сакки сарлака роман сыпӑкӗсене ҫырма пуҫланӑ. Романри тӗп сӑнарсенчен пӗри – Ҫтаппан. Ҫтаппан вӑл Елчӗк ялӗнчи Измайлов Иван Измайлович прототипӗ. Иван Измайлович Измайлов вӑрӑм ӗмӗр пурӑнса ирттернӗ. Вӑл пинте сакӑр ҫул утмӑл иккӗмӗш ҫулта ҫуралнӑ. Пинте тӑхӑр ҫул утмӑлмӗш ҫулхи авӑн уйӑхӗн вун виҫҫӗмӗшӗнче тӑхӑр вун сакӑр ҫул тултарса ҫӗре кӗнӗ. Ӗмӗр сакки сарлака кӗнеке авторӗ, елчӗке район хаҫатӗнче ӗҫлекен Иван Николаевич Иртышев патне килкелесе ҫӳренӗ. Ҫавӑнпа Иван Измайлович Измайлов аван пӗлнӗ. Изманч ҫӳллӗрех пӳллӗ ҫирӗп кӗлеткеллӗ ҫын пулнӑ. Унӑн мӑнукӗ Тамара Григорьевна аса илнӗ тӑрӑх, вӑл сӗтел хушшинче апатланнӑ чухне пӗр пукан ҫине вырнаҫайман пирки икӗ табуреткӑна юнашар тӑратса ларнӑ. Анне сӗтел ҫине чугунпа шарне лартатчӗ, сӗтел ҫине кашӑксем хурса паратчӗ. Эпир, ачисем, сӗтел хушшине шӑкӑрин ларса тухаттӑмӑр та аслисем вырнаҫасса кӗтеттӗмӗр. Чи малтан асатте кашӑк тытатчӗ. Вӑл апат ӑсса илнӗ хыҫҫӑн атте шарне сыпатчӗ. Вара тинех пире те черет ҫитетчӗ. Эпир те кашӑксене чугуна чикеттӗмӗр. Апатланнӑ чухнехи ҫирӗп йӗркене ҫак килте чей ӗҫнӗ чухне те тытса пынӑ. Пирӗн килте тем пысӑкӑш сӑмаквар пурччӗ. Ӑна сӗтел варрине лартатчӗҫ. Асатте сахӑра пӗчӗккӗн ҫыртса чей сыпма юрататчӗ. Малтан вӑл пысӑк сакӑр татӑкне пӗчӗк катӑксем туса хуратчӗ, пире пӗрер сахар катӑкӗ паратчӗ. Эпир, пылака юратаканскерсем, сахара тӳрех чӑмласа яраттӑмӑр та тепӗр кашӑк ыйтаттӑмӑр. Асатте пире чей ӗҫме пӗлместӗр тесе сахара йӗпете-йӗпете ӗмелле тесе ӑнлантаратчӗ. Хӑй вӑл пӗрре ларнӑ чухне пилӗк-ултӑ чей курки пушататчӗ. Чей ӗҫе-ӗҫе тӑрласах каятчӗ. Иван Измайлович вӑйӗ ҫинчен каласа панисем Елчӗк ялӗнче халӗ те халапсем пек ҫӳреҫҫӗ. Хӑйне те юмахри патӑр пек аса илетпӗр. Чи анлӑ сарӑлнӑ тата ӗмӗр сакки сарлака романа кӗрсе юлнӑ тӗслӗхсенчен пӗри вӑл Иван Измач чӑмӑрӗпе сулса ярса лашана ураран ӳкерни. Никифор Бранька куна хӑй курнӑ тесе аса илет. Анранӑ лаша пурнӑҫра сывах юлать. Кӗнекере вара ҫыравҫӑ ӗҫ-пулӑма синкерлӗ вӗҫлесе кӑтартать. Иван Измайлович ялта вӑйӗпе мухтанса ҫӳремен, хӑйне яланах лӑпкӑ тытнӑ. Пӗррехинче сӗтел хушшинче ларнӑ чухне арҫынсем вӑл хӑйӗнчен йывӑртарах япала ҫӗклеме пултарни пирки тавлашса кайнӑ. Витере хура ӑйӑр сӗлӗ ҫисе тӑнине аса илсе Иван Измайлович тула тухать те тавлашакан ҫынсем умӗнчи лашана килкарти тавра виҫӗ хутчен ҫӗклесе ҫаврӑнать. Тавлашакансем тинех лӑпланаҫҫӗ. Тепрехинче Измалч кӳршӗ лашине кӳлет те Атӑл варринчи утрава вутӑ патне каять. Лавне туллиех тиесе тултарнипе киле килнӗ чухне Савраскӑ лаши ҫул ҫинче час-часах чарӑнса тӑрать. Юлашкинчен вӑйран кайнипе утайми пулать. Измач нумай шухӑшласа тӑмасть, лашана тӑварать те хӑй лава кӳлӗнет. Ҫапла турта хушшинчех килӗ умне ҫитсе тӑрать. Хӑш-пӗр ҫулсенче пирӗн прототип Атӑл тӑрӑх пӗрене юхтарнӑ ҫӗрте те ӗҫленӗ. Ҫак вӑхӑтпа ҫыхӑннӑ тепӗр историе асӑнса хӑварас килет. Ку ӗҫ Куславкка пристанӗнче пулса иртнӗ. Пӑрахут ҫине вӑтӑр пӑт таякан ещӗк ҫӗклесе кӗмелле пулнӑ. Ещӗк патӗнче виҫӗ арҫын апла та, капла та тӑрмашнӑ, тӑватҫӗр-вӑтӑр килограмм каякан ҫӑка вырӑнтан та хускатайман. Измайлов ҫакна ҫырантан сӑнаса тӑнӑ пулнӑ. Юлашкинчен вӑл грузчиксене хӗрхеннӗ пулас, деҫӗке пӑрахут ҫине ҫӗклесе кӗрсе панӑ. Пристань пуҫлӑхӗ ӑна уншӑн ҫӗр тенкӗ, укҫа панӑ. Мраньккан кӗнекинчи Ҫтаппан лашине вӑрлани ҫинчен калакан эпизод та Иван Измайловпа пулса иртнӗ историе ҫырса пани Хӑйӗн хура йӗрне шыраса Елчӗк патӑрӗ Кӑрмӑш пасарне ҫитнӗ. Кунта вӑл лашине шыраса тупнӑ, анчах чейе улшуҫ ӑна улталаса каллех лашасӑр тӑратса хӑварнӑ. Кистанкина Елена Ивановна ватас лашин тӑванӗсене кӑтартса пынипе тата Тамара Григорьевна Майорова пулӑшнипе эпир Измайлов йӑхӗнчи ҫынсене ҫиччӗмӗш сыпӑк таран тупса палӑртрӑмӑр. Тамара Григорьевнӑн мӑнукӗ Максим кӗлеткипе хӑйне тыткаланипе ват аслашшӗне хывнине пӗлтӗмӗр. Измайлов Иван Измайловичӑн мӑнукӗсен мӑнукӗсене Шеремеке ҫын шутласа кӑлартӑмӑр. Куславкка тӑрӑхӗ хӑйӗн хастар ывӑлӗпе мухтанать. Икӗ пин те ҫирӗм пӗрремӗш ҫулта Мӑранькка ҫуран-урампа ҫӗр ҫирӗм ҫул ҫитнӗ тӗле писателӗн тӑван ялӗнче, Пелешкассинче, вӑл пурӑннӑ ҫурт умӗнче асӑну хӑми уҫнӑ. Икӗ пин те вун тӑваттӑмӗш ҫулта Куславккара ҫыравҫӑ пурӑннӑ ҫурт умӗнче асӑну чулӗ лартнӑ. Слайд-рейсер ҫак сӑнӳкерчӗксене куратӑр. Икӗ пин ювен саккӑрмӗш унта писателӗн Куславкка масарӗнчи вилтӑприйӗ ҫинче асӑну палӑкӗ уҫнӑ. Кунта пушкӑрт ҫыравҫисем килсе ҫитнӗ. Вӗсем тӑрӑшнипеле ҫак палӑк паянхи кун та типтерлӗ упранса тӑрать. Куславкка тӑрӑхӗнче вырӑсла ҫыракан ҫыравҫӑсене те каласа хӑвармалла. Вӗсенчен пӗри Стуриков Николай Андреевич. Вӑл Куславккара ҫуралнӑ. Куславккари ҫурт-йӗр комбиначӗн хаҫат редакцийӗнче ӗҫленӗ. Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫинче танксене тӗл перекен истребительсен отрячӗн комиссарӗ пулнӑ. Вун тӑватӑ ҫул Совет ҫарӗнче хӗсметре тӑнӑ. Хӑй курнине вӑл кӗнекисенче ҫырса кӑтартнӑ. Вырӑсла ҫырнӑ кӗнекесен йышӗнче «Кемел ҫул» текен кӗнеке чӑвашла ҫырнӑскер. Малалли слайдра Желтухин Герман Николаевич ҫинчен информаципе паллашма пулать. Ҫавӑн пекех Андреев Михаил Александрович ҫинчен те пӗлме пулать. Михаил Александрович Минкӗш ялӗнче ҫуралнӑ. Ӗмӗр тӑршшӗпе тенӗ пекех вӑл пирӗн районти шкулсенче вырӑс чӗлхи, чӑваш чӗлхипе литератури вӗрентнӗ. Хальхи вӑхӑтра вӑл хамӑр тӑрӑхри паллӑ спортсменсем ҫинчен информаци пуҫтарать. Ҫавӑн пекех пирӗн тӑрӑхри паллӑ купӑсҫӑсем ҫинчен кӗнеке кӑларчӗ. Минкӗш ялӗнче ҫулсерен ял ҫыннисем утӑ уйӑхӗнче вӑййа тухаҫҫӗ. Унӑн «Шуршу вӑййисем» ятлӑ кӗнеки ҫак вӑййа халалланӑ кӗнеке. Анатолий Семенович Смолин Шӗнчас ялӗнче ҫуралнӑ. Вӑл ҫирӗммӗш ӗмӗр вӗҫӗнчи паллӑ сӑвӑҫсенчен пӗри. Анатолий Смолин чӑвашла тата вырӑсла Тухнӑ ҫирӗм пӗр сӑвӑ пуххин авторӗ. Вӑл Ҫеҫпӗл Мишши, Ухсай Яккӑвӗ, Петӗр Хусанкай, Митта Ваҫлейӗ ячӗллӗ премисен лауреачӗ. Анатолий Семенович тӑрӑшнипе эпир Александр Пушкин, Сергей Есенин сӑввисене чӑвашла вулатпӑр. Шӑнчасра пӗр урамра Анатолий Смолин урама Анатолий Смолин ятне панӑ. Вӑл ҫуралнӑ пӳрт ҫинче асӑну хӑми ҫакӑнса тӑрать. Районта Анатолий Семенович ҫуралнӑ кун Тӗлӗнче ҫулленех Смолин вулавӗсем пултарулӑх конкурсӗ иртет. Ҫав кун пирӗн пата унӑн мӑшӑрӗ Людмила Смолина ывӑлӗпе тата хӗрӗпе килет. Ачасем стена ҫинче ун сӑввисене пӑхмасӑр калаҫҫӗ, хастар сӑвӑҫа аса илеҫҫӗ. Никифоров Иван Никифорович Кӗҫӗн Куснар ялӗнчи пинте тӑхӑр ҫыр вун тӑваттӑмӗш ҫулхи чӳк уйӑхӗн ҫиччӗмӗшӗнче ҫуралнӑ. Куснарти ултӑ ҫул вӗренмелли шкултан вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн Елчӗкри колхоз ҫамрӑкӗсен шкулне вӗренме пынӑ. Ун хыҫҫӑн Шупашкарти театр техникумӗнче пӗлӳ пухнӑ. Пинте тӑхӑр ҫӗр вӑтӑр виҫҫӗмӗш, пинте тӑхӑр ҫӗр вӑтӑр пиллӗкмӗш ҫулсенче ҫамрӑк куракансен театрӗнче актер та ӗҫленӗ. Пинте тӑхӑр ҫӗр вӑтӑр саккӑрмӗш ҫулта ӑна Совет ҫарне хӗсмете чӗнсе илнӗ. Ҫартан таврӑнсан пӗр вӑхӑт молодой большевик Редакцире вӑй хунӑ, ун хыҫҫӑн ӑна Луначарский ячӗллӗ театр студине вӗренме янӑ. Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи пуҫлансан пӗрремӗш кунсенчех Иван Вашки фронтра пулнӑ. Вӑл артиллери взвочӗн командирӗ пулнӑ. Ҫарти хӑюлӑхшӑн ӑна Отечество Отечественнӑй вӑрҫӑн иккӗмӗш степеньлӗ орденӗпе наградӑланӑ. Вӑрҫӑран таврӑнсан вӑл хӑйӗн пурнӑҫне журналистикӑна халаллать. Малтан «Ялав» журналта вӑй хурать. Ун хыҫҫӑн Чӑваш патшалӑх академи драма театрӗнче актер актерта ӗҫленӗ. Иван Вашки чӑваш литературинче сӑвӑҫӑ, прозаик, драматург тата куҫаруҫӑ пулса паллӑ. Герман Николаевич Желтухин пинте тӑхӑрҫӗр хӗрӗх пиллӗкмӗш ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн ҫирӗм пиллӗкмӗшӗнче Туганаш ялӗнче ҫуралнӑ. Вӑл литературӑра журналист, ҫыравҫӑ тата куҫаруҫӑ. Пин тӑхӑр ҫул ҫитмӗл-ҫиччӗмӗш ҫулта ӑна СССР журналистсен союзӗн членне илнӗ. Пин тӑхӑр ҫул тӑхӑрмӗш саккӑрмӗш, икӗ пин те пиллӗкмӗш ҫулсенче вара вӑл Тӑван Атӑл журналӑн редакторӗ пулнӑ. Литературӑри ҫитӗнӳсемшӗн Герман Николаевича пин тӑхӑр ҫул сакӑр улттӑмӗш ҫулта Ҫемен Элкерӗн премине параҫҫӗ. Унӑн паллӑ кӗнекисем ҫаксем, Ӑшӑ сывлӑм, пин те тӑхӑр ҫырса курӑн тӑваттӑмӗш ҫулта тухнӑ, Пурнӑҫ иккӗ килмест, пин те тӑхӑр ҫыр тӑхӑр вунулттӑмӗш ҫулта кунӑн ҫути курнӑ, Юрататӑн пулсан, пин те тӑхӑр икӗ пин те улттӑмӗш ҫулта пичетленнӗ. Куславкка тӑрӑхӗнче сӗм вӑрман ҫывӑхӗнче ларакан икӗ пӗчӗк ял пур. Вӗсем Минкӗш тата Пакӑш ялӗсем. Ял тӑрӑхӗнче ҫын ури пырса кӗмен сӗм вӑрман пур. Ҫак вӑрман ҫывӑхӗнчи Минкӗш ялӗнче Андреев Михаил Александрович ҫуралнӑ. Унӑн паллӑ кӗнекисем Голос юности, Шуршу вӑййисем, Красив был снегопад, Михаил Александрович ӗмӗр тӑршшӗпе тенӗ пекех районти шкулсенче вырӑс чӗлхи тата чӑваш чӗлхипе литература вӗрентнӗ. Хӑй те сӑвӑ ҫыраканскер шкул ачисен умӗнче пайтах хӑй хайланӑ сӑввисене вула-вула панӑ. Паянхи кун та вӑл вӗсемпе тачӑ ҫыхӑну тытать. Михаил Александрович чӑвашла та, вырӑсла та сӑвӑ хайлать. Хӑй курнине вӑл сӑвӑ йӗркисене хывнӑ май вӗренекенсене тӑван чӗлхене ҫывӑх курма пулӑшать. Минкӗш ялӗнчи ял ҫыннисем ҫулсерен вӑййа тухаҫҫӗ, алӑран алӑ тытӑнса хӑйсен тӑрӑхӗнчи вӑйӑ юррисене янратаҫҫӗ. Вӗсемпе пӗрлех ачасем те алӑран тытӑнса ҫаврӑнаҫҫӗ. Ҫак Чӑваш вӑййине вӑл Шурши вӑййисем ятлӑ кӗнекере сӑвӑласа ҫырса кӑтартать те ӗнтӗ. Ялӗнче Трубина Мархви пурӑннӑ йывӑҫ пӳрт упранса юлнӑ. Марфа Дмитриевна шкултан инҫе пурӑнман. Ун пӳлӗмӗнчи япаласем ҫыравҫӑ вырнаҫтарса хунӑ пекех упранаҫҫӗ. Чӳречен шурӑ сӗрки халь сирӗнес пек, унтан Марфа Дмитриевна пӑхас пекех туйӑнса тӑрать. Марфа Дмитриевна Трубина пин те сакӑрҫӗр-сакӑрӑн саккӑрмӗш ҫулхи авӑн уйӑхӗн иккӗмӗшӗнче Куснар ялӗнче ҫуралнӑ. Унӑн ачалӑхӗ йывӑр пулнӑ. Ялти шкултан вӗренсе тухсан пин те тӑхӑҫҫӗр виҫҫӗмӗш, пин те тӑхӑҫҫӗр тӑххӑрмӗш ҫулсенче Чӗмпӗр чӑваш шкулӗнче вӗреннӗ. Ҫак вӑхӑтран пуҫласа вӑл вӗрентекен ҫулӗ ҫине тӑрать. Ача чухнех Турбина Мархви литературӑна питӗ юратнӑ. Шкулта вӗреннӗ чухнех вӑл вырӑс классикӗсен хайлавӗсене вуланӑ. Хӑй те халӑх юррисене, юмахсене пуҫтарма тӑрӑшнӑ. Марфа Трубина ҫинчен калаҫнӑ чухне эпир вӑл совет ача-пӑча литературине пуҫарса яраканӗ пулнӑ тесе калатпӑр. Унӑн малтанхи хайлавӗсем пин те тӑхӑр ҫырмун ҫиччӗмӗш ҫулхи Октябрьти революци хыҫҫӑн кун кураҫҫӗ. Ҫирӗмӗш ҫулсенче вӑл кӗске сӑвӑсем ҫырать. Ун хыҫҫӑн кӗнекесем калӑплама пуҫлать. Трубина Махвин Ача-пӑча валли ҫырнӑ хайлавӗ нумай. Вӗсенче пулса иртекен ӗҫ-пулӑм Карач, Куснар, Елчӗк ял тӑрӑхӗнче пулса иртеҫҫӗ. Трубина Мархвие РСФСР тата Чӑваш СССР тава тивӗҫлӗ вӗрентекенӗ ятне панӑ. Ильин Макар Гордеевичӑн литературӑри псевдонимӗ Макар Хури. Ҫураласси пинте тӑхӑр ҫурвун виҫҫӗмӗш ҫулхи кӑрлачӑн вун тӑххӑрмӗшӗнче Паланкасси ялӗнче ҫуралнӑ. Унӑн ачалӑхӗ йывӑр килнӗ. Пӗр вӑхӑт кулаксем патӗнче кӗр, тара кӗрӗшсе ӗҫлеме тивет. Ун хыҫҫӑн Ытти ҫӗре ӗҫлеме тухса каймалла пулать. Пинте тӑхӑр ҫӗр ҫирӗм пиллӗкмӗш ҫулта вӑл Шупашкарти Коммуна шкулӗнче вӗренме пуҫӑннӑ. Пинте тӑхӑр ҫӗр вӑтӑр пӗрремӗш ҫулта вара тӗп чӑваш педагогика техникумӗнчен вӗренсе тухнӑ. Ун хыҫҫӑн темиҫе ҫул, ҫул пуҫламӑш классен вӗрентекенӗнче ӗҫленӗ. Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи вӑхӑтӗнче республикӑра тухса тӑракан хаҫатсенче вӑй хунӑ, Чӑваш кӗнеке издательствинче ӗҫленӗ. Пин те тӑхӑр ҫӗр аллӑ пӗрремӗш, пин те тӑхӑр ҫӗр аллӑ саккӑрмӗш ҫулсенче Мускавра Писательсен союзӗн литер... Горький ячӗллӗ литература институтӗнче вӗреннӗ. Ун хыҫҫӑн литературӑра ӗҫлесе пурӑннӑ. Вӑл литературӑна сӑвӑҫ пек килсе кӗнӗ. Малтанхи сӑввисем Тӑван ҫӗршыв, Ҫул ҫинчи, Ҫурла тата ыттисем. Пӗрремӗш кӗнеки пин те тӑхӑр ҫӗр аллӑ тӑваттӑмӗш ҫулта сӑвӑсем ятпа пичетленнӗ. Ун хыҫҫӑн вӑл тата темиҫе кӗнеке кӑларнӑ. Вырӑсла кӑларнӑ кӗнеки пин-те тӑхӑр ҫӗр утмӑл пӗрремӗш ҫулта, пин те тӑхӑр ҫӗр ҫитмӗл виҫҫӗмӗш ҫулсенчи икӗ хут пичетленнӗ. Куславкка тӑрӑхӗнче хӑй тӗллӗн вӗреннӗ сӑвӑҫсем чылай. Вӗсенчен Аливанов Алексее каласа хӑварас килет. Вӑл Маслӑ ялӗнче ҫуралнӑ. Пурӑннӑ ҫулӗсене палӑртса калаймастпӑр. Кӗнекисенчен «Голос юности» пинте тӑхӑҫырса кӑрун тӑваттӑмӗш ҫулта тухнӑ тата «Красив был снегопад» кӗнекисене каласа хӑварас килет. Кудряшова Светлана тепӗр ят Пилешкасси ялӗнче ҫуралнӑ. Вӑл тӑватӑ кӗнеке авторӗ. Ку сӑвӑҫӑ пирӗн тӑрӑхри паллӑ ҫынсем ҫинчен информаци пуҫтарать, вӗсем ҫинчен асаилӳ ҫыра-ҫыра илет. Ҫапла майпа вӗсене пичетлесе кӑларса халӑх патне ҫитерет. Кудряшова Светланӑн хӑйӗн тӑватӑ кӗнеке. Ҫӑлкуҫа тасатса тӑрсан унӑн шывӗ тутлӑланса пырать, тымарӗ тарӑна каять теҫҫӗ. Ҫавӑн пекех литературӑра та эпир хамӑр тӑрӑхри ҫыравҫӑсене, хамӑр ентешсене астусах тӑрсан, вӗсене вӗсем ҫинчен тӗрлӗ материал пуҫтарса пырсан, май пур таран литература картине пуянлатса пырсан Пирӗн ӗҫ малалла та ҫамрӑксемшӗн усӑллӑ пуласса шанса тӑратӑп.